Идел елгасы буена урнашкан Яңа Чабаксар Чуашстан Республикасының иң я шәһәрләренең берсе, аңа нибары бүгенге көндә 60 ел нигез салынуына. Биредә яшәүче милләттәшләребез дә алар бик күп түгел, нибары 6000 гә якын. Алар башлыча Чуашстан Республикасының татар авылларыннан килеп утырган милләттәшләребез. Татар кайда гына яшәмәсен, беренче эш итеп ул йортын төзеп керсә, аннары мәчет салуга керешә. Яңа Чабаксар шәһәрендә дә шулай. Ике мең дә бишенче елда бу йирдә яшәүче Минкадир абый Рәҗәпов үзенең бер төркем фикердәш, дуслары белән сөйләшә дә, шәкһәр хакимиятыннан рөхсәт алып, гыйбадәтханә төзи башлар. Һәр эшнең дә башлап йөрүчесе, әйдәп баручысы булырга тиеш. Менә Яңа Чабаксар шәһәрендә дә әлеге мәчет төзелешен иң беренче көннән үк Минкадир абый башлап җибәрә. Һәм бүгенге көндә инде алар берничә ел эчендә менә шушы минем артымдагы мәһабәт мәчет Гыйбадәтханәне аякка бастырганнар. Билгеле инде бүген аякка бастырганнар дип әйтүе генә ансат. Ә аның артында күпме йокысыз төннәр, борчулы көннәр дә җитәрлек булган бит. Ну, 2005 нче елдан тотынып, бер җома намазы калмаган бу калада. Бак шул урында унынчы елдан бер дә калмаган. Тәравих намазлары, хатыйм кылабыз корбан, не, не, Коръәнне. И халык йөри, халык тырыша. Әлбәттә, беренче көннәрдә җир алу, аны рәсмиләштерү, эшне башлап җибәрү, төзелеш өчен акча юнәлтү бик авыр була. Без тырышып, татарлар үзебезнең телебезне, гадәтебезне, ни эшләребезне алып барыр өчен бу мәчет кирәк иде. Ничек кенә катлаулы булмасын, мин Кадир абый башлаган эшне ташлый торганнардан түгел. Дуслары белән бергәләп мәчетне сафка бастыралар. Беренче көннән бирле бу мәчет салганны беләм. фундамент салганда күргән бер нәрсә юк иде мусор гына иде менә минкадирга рәхмәт бүгенгесе көнне менә шундый рәзап минкадир менә шундый мәчетне салып чыккан өчен минкадир алла алла тәгаләдән җибәрелгән бер бәндә ул ул менә матур итеп менә шушы чабаксар новый чабаксар шәһәрендә нольдан алып Э, менә бүгенге көндә э, мәчетне күз алдыбызга китерсәк Ул Алла Тәгаләнең йортын ничек матур итеп төзеп, безне менә Коръәннәр укытып, дога кылдырды. Мәчеткә җылы кертү белән мин Кадир абый биредә изге Коръән нигезләрен һәм гарәп телендә укырга, язарга өйрәнү курсларын ачып җибәрә. Курсларның җитәкчесе, Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап кайткан Гүзәлия апа Адиева белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына да зур игътибар бирелә. Без өйрәнәбез тәҗвид кагыйдәләрен, Коръән сураларының тәфсирләрен, пәйгамбәрләрнең тарихларын. Гомере буе төзелештә эшләп, лаеклы ялга чыккан, хәзер мәчеткә укырга йөрүче Әлфия апа Шәрәфетдинова бәет-мөнәҗәтләр дә яза. Разый булыйк Раббыбызга, Теләк телик үзебезгә. Безенең теләкләр ирешсен, теләгән һәммәбезгә. Мәчеткә күбрәк кеше җәлеп итү, аеруча яшьләрне тарту һәм мәчет эшчәнлеге белән якыннан таныштыру өчен бүген биредә тәүге тапкыр Ачык ишекләр көне уза. Бу мәҗлес яшьләргә үрнәк булырга тиеш, яшьләр аны карарга тиеш, киләлмәгәне бүгенге көндә күрергә тиеш, нинди Мәчетебез булган, бу безнең Чувашиядә бу христиан илендә икенче зур кала. Карантин вакыты булса да, бүгенге чарага байтак халык җыелган. Мин монда төзелгән вакытта без килгән идек. Ул вакытта болай ясалмаган иде, ә хәзер ремонтны ясап бетергәннәр. Бөтенесе якты, җылы. Уютно, комфортно. Минем бу монда бу мәчеткә килүем беренче мәртәбә генә инде. Бик матур, бик яхшы төзелгән. Шуның кадәр матур халыклар йөриләр, мони күп халык йөри. Шуның кадәр тагын да килге келәп кенә тора инде бу җиргә. Бәйрәмнең азагында барлык кунакларны да корбан ашы мәҗлесенә чакырдылар. Биредә мәчетнең имам-хатыйбы Минкадыйр абый мәчет эшчәнлеге, ислам дине нигезләрен өйрәнү курсларында уку шартлары белән таныштырды. Кунакларны кызыксындырган сорауларга җавап та бирде. Әлбәттә инде, мәчет төзелешенә ярдәм итүчеләргә рәхмәт сүзләрен ирештерде. Чуашстаннан Рамис Сафин татарлар.